Ydach chi sydd wedi ddiolch i ni am roi yr hottest ticket in town i chi am ddim? Mi oedd am ddim tan i Alun Ffred ofyn i chi roi eich, eich dilo yn eich pocedi. Ond na, mae hi'n braf cael pobl yma o'r Steddfod, braf cael pobl yma sydd wedi dod o ar draws Caerdydd a'r cyffiniau, neu wrth gwrs o, uh, o ymhellach. Ac mae'r ffaith bod na griw uh, mor dda yma yn dangos, dwi'n meddwl, arwyddocâd y noson. a gafodd y cad yr ymgyrch yma. Da ni'm yn cael y cyfle yn aml iawn i stopio a meddwl ydan ni'n gwneud popeth allen ni, yn mireinio yn neges ni ddigon, yn meddwl oes na bethau allen ni fod yn ei wneud yn wahanol, I drio ymestyn y negeseuon i gymunedau newydd neu i grwpiau gwahanol o bobl. A dyna mae trafodaeth ar yr arweinyddiaeth yn ei roi i ni. Mae yna seiliau cadarn yna, wrth gwrs, seiliau wedi gosod gan gyfres o arweinyddion yn mynd yn ôl 93 o flynyddoedd, penblwydd hapus Plaid Cymru. Ond y cwestiwn orau, sut rwan i adeiladu ar y sylfeini yna? Ydan ni'n gallu gweld bod 'na gêr neu ddwy y gallwn ni godi? Yntau ydan ni'n hapus ein bod ni yn barod yn dilyn y trywydd hollol iawn fel plaid? Y neges ges i yn reit glir yym gan bobl yn yr wythnosau cyn i fi gyhoeddi 'y mod i yn sefyll yy oedd bod 'na gwestiynau Rhai ohonyn nhw'n go sylfaenol y dylen ni fod yn eu gofyn. Da ni fan hyn i gyd yn Gymry, da ni yn genedlaetholwyr, da ni'n gwybod lle da ni isio mynd. Mae yna genedl angen ei chodi ar ei thraed, treftadaeth i'w gwarchod, dyfodol i'w adeiladu ar gyfer pob un sy'n byw yn y wlad yma, ond ydan ni'n gwneud popeth allwn ni fel plaid wleidyddol i wthio'r agenda, i drio anelu at y dyfodol yna ydan ni i gyd yn y stafell yma yn gwybod sy yn bosib. Ydan ni'n gwneud digon i gyffroi i pobl am y dyfodol, i ennyn chwilfrydedd pobl am y Gymru newydd yna? Wel, wrth gyhoeddi y mod i yn sefyll, o'n i'n gwneud dau beth mewn difri. Yn gyntaf, o'n i'n caniatáu i'r drafodaeth yna ddigwydd, a dwi'n hynod o falch o edrych arnoch chi heno 'ma, mod i wedi cymryd y cam yna, a dwi'n gobeithio bod eich presenoldeb chi yma yn dangos y bo chitha hefyd, yn falch bod hyn yn digwydd. Ond yr ail wrth gwrs, mi o'n i yn deud, ystyriwch beth sydd gen i i'w gynnig yn arwain Plaid Cymru. Rwan fel cyfathrebwr, yng ngwaith i drwy'n holl fywyd proffesiynol oedd i sicrhau bod pobl yn gwrando, yn clywed, Yn yn deall. Sdim pwynt cael syniadau da, sdim pwynt cael gweledigaeth oni bai bod y syniadau yna a'r weledigaeth yn cael eu chyfathrebu yn effeithiol i bobl. Nid dim ond mewn araith gynhadledd rymus, nid dim ond mewn traethawd neu mewn bamffled, er mor bwysig ydy pethau o'r math yna, ond ei chyfathrebu hi mewn ffordd sy yn berthnasol i bobl a'r gyfryngau sy'n cyrraedd uh, pobl. Trosglwyddo neges mewn, mewn ffordd mae pobl yn gallu uniaethu efo hi, i pharchu, ymddiried ynddi hi ac mewn ffordd sy'n gallu dwyn perswad ar bobl. Ond wrth gwrs mae angen syniadau hefyd. Does na ddim prinder syniadau ym Mhlaid Cymru. Dwi'n hynod, hynod o falch o fod yn gyd-aelod efo pobl ar bob lefel ym Mhlaid Cymru sy'n gyson yn cynhyrchu syniadau uchelgeisiol a syniadau arloesol ar gyfer ein cenedl ni. Ond dwi hefyd, wrth gwrs, yn falch iawn o gael defnyddio y drafodaeth yma da ni'n rhan ohoni rŵan fel modd i amlinellu rhai o'r pethau sy'n bwysig i fi, yr angen i fapio y ffordd ac egluro y ffordd at fod yn wlad annibynnol. Yr angen, yr angen i ddatblygu brand cryf i Gymru, a hynny ar adeg pan mae Llywodraeth Cymru yn rolio drosodd yn caniatáu i frand Prydain gymryd drosodd, fel y gwnaethon ef yn bwys ni yn y sioe fawr. Yr angen, yr angen am strategaeth i ddenu yn pobl ifanc ni, a rhoi sgiliau a'u graddau yn ôl i Gymru. Y gwerth mewn creu cynllun Cymru ifanc sy'n rhoi lles ieuenctid wrth wraidd popeth mae'r Llywodraeth yn ei wneud, i fuddsoddi mewn gweithgarwch corfforol er mwyn creu cenedl fwy iach, Buddsoddi mewn is-adeilad trafnidiaeth i'n uno ni fel cenedl, rhywbeth sydd ddim wedi bod yn digwydd. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid i ni arwain Llywodraeth Cymru er mwyn i hyn ddigwydd. Dim ond Plaid Cymru wneith roi y gwaith i mewn go iawn i ddatblygu y genedl. I'm determined to make Plaid Cymru the go-to